Ә стать миллионерын тапшыруы һәм аның алып баручысы, алып кайтучысы, төртеп торучысы, өстерәп баручысы мин сезнең яраткан артистыгыз, юмористыгыз, шоумен Җәвит Шакировский. Һәм әйдәгез инде, дуслар, бүгенге уенчыбыз белән танышып китик. Бүген бездә кунакта

Мин Бәширәкәй чыкканчы әйтеп куйдым бит, бу интеллектуаль тапшыру, монда чыгасың да, халыкка кул болгап исәнләшәсең дә, урыныңа утырасың, дидем. Ә син монда Киа Рио Ла Риа, Хундай Солярис дип, миннән машина сорап утырасың. Машинаны да мин башваткыч алып барганда гына бүләк итә идем. Анда да үзебезнең Совет машиналары иде, иномарка түгел иде. Сүзең беттеме? Дөрес әйтәсең, дөрес әйтәсең, Бәширәкәй, эфир вакыты бик кыска. Әйдәгез инде тиз генә кагыйдәләр белән танышып китик. Бәширәкәй, инде мин сиңа сораулар бирәм. Сораулар биргәч, экранда дүрт төрле вариант ачылачак. Сиңа шул вариантлар арасыннан дөрес җавапны сайлап алырга кирәк булачак. Йә, сораулар нинди?
Сорауларны белмим, Бәширә, аны компьютер бирә. Юк, син сразу әйт. Бәширә, Синең Салават белән берәр нәрсә булдымы дигән соравың булачакмы? Просто мин алдашырга яратмыйм. Дөресен әйтсәм, мин дә Салават та кыен хәлдә калачакбыз.
Бәширә, андый сораулар булмый, ну синең өч төрле ярдәмең булачак. Иллегә илле, Дустыңа шалтырата аласың һәм безнең мөхтәрәм зал ярдәме. Шулай итеп, дуслар, кагыйдәләр белән таныштык, ярдәмнәрне күрдек, сезнең алкышлар белән уеныбызны башлыйбыз! Беренче сорау, Бәширә, игътибар белән тыңлыйбыз. Яраткан балаларымның анасы Чащымның бер туган кызы Зөлфия Шакирова нәрсә үстерергә ярата? А. Баклажан. Б. Чәчәк. В. Күкрәк. Г. Бозау.
Карале Җәвит, син кыздырылган баклажан яратасыңмы? Или пешкәненме?
Мин, Бәширәкәй, баклажан вообще ашамыйм. Мин бәрәңге яратам. Ә, значит, баклажан түгел.
Молодец. Хәйләкәр икәнсең, әйбәт фикер йөртәсең.
Җәвит, В вариантын сразу алып куябыз.
Онсы үсмәде инде аның.
Зөлфиягә чәчәкләрне концертта да күп бирәләр. Тәк Кала Марьянге! Бозау! Ну мин сине Җәвит, конечно, бозау димәсием. Син бит инде ни, кар түгез. Син монда тапшыруга килеп мине үртәп утырма. Төгәл җавабыңа әйт әйдә. Бозау! Точнымы? Точно!
Алкышлар җәмәгать һәм бу дөрес җавап! Маладис, Бәширә, инде хөрмәтле дуслар күпләрегез өчен сердер, но бүгенге көндә концертлар куеп акча эшләп булмый, һәм без Зөлфиякәй белән бозау үстереп ит сатырга булдык. Маладис, Бәширәкәй, һәм инде дуслар без рекламага бүленеп алабыз. Тапшыруыбызның спонсоры Теләчедә урнашкан Федеральный Тольяттинский автозавод, кыскасы Туфта. Туфта заводы машиналары, бисмиллаңны әйтсәң йөри ул! Икенче сорау игътибар белән тыңлыйбыз. Татар алифбасында ничә хәреф? А. 4. Б. 39. В. 16. Г. Да шурта.
Вообще ведь Инде ул әлифбаны укымаганга ничә еллар үтте? Тик, дүрт бигрәк әз инде ул. Так.
Тик.
Ә, уналты, наверное.
Ни өчен уналты бәширәкәй дәлиллә? Чөнки безнең Татарстанда машина номерларына юкка гына уналты дип язып куймыйлардыр бит. Менә баштан өч хәрефен язалар да, К, У, Т. Әнә безнең күрше Әскат абыйда нәкъ шушындый ук номер, 630 күт, унарт, уналтырус диелгән. Значит, барысы уналталар.
Бәширәкәй, аңлавымча, безнең Татарстанның машина номерлары уналтынчы регион булганга, Татар әлифбасында да уналты хәреф дип әйтәсең килә. Шулай дип уйлыйм.
Юк, Баширә. Синең логика белән уйласаң, башкортларда ике генә хәреф, что ли?
Соң шулайдыр инде, каян белим соң ансыны?
Бәширәкәй, әйдә мин сиңа иллегә илле ярдәмен алырга тәкъдим итәм. Ижә бит, күптән көтеп утырам бит инде шуны. Әйдә, иллегә илле түгел, йөзешәрләп җибәр, ягәле. Бар рюмкаларыңны алып чык. Алып куй тизрәк, нишлисең, турыдан-туры эфир бара. Безнең очракта иллегә илле ул компьютер ике дөрес булмаган җавапны алып куерга тиеш. Э-э-э-э-э-э-э. Хөрмәтле компьютер, ике дөрес булмаган җавапны алып куюыгызны сорыйбыз. Калды 39 һәм таш урта. Төгәл саны бар Бәширә. Ну! Соң 39 тәктә таш урта бит инде ул.
Бәширә, төгәл саны бар дип бит төгәл саны. Ну! Нишлисең соң син җәви? 39 тапкыр битемә текерде. Ничә тапкыр? 39.
Алкышлар җәмәгать һәм икенче сорауга да дөрес җавап кайтара Бәширә Насирова.
Неужели дөрес? Ух, бәширәкәй. Күптән җиңелгән булыр идең, иң тартмаган булса. Өстән шалтыраттылар, нәрсә булса да Бәширә җиңеп чыгарга тиеш дип. Инде дуслар, яна рекламага бүленеп алабыз һәм тапшыруыбызның икенче спонсоры Борчак боткасы шарт-шырт. Ашасагыз сез шарт-шырт, дөньягыз бар шап-шап. Өченче сорау Бәширә игътибар белән тыңлыйбыз. Яраткан артистыбыз белән бәйле сорау, Нәфкатьнең аты ни эшләде? А. Озак торды, ләкин чапмады. Б. Озак чапты, хәле калмады. В озак торды, ләкин булмады, һәм Г озак булды, ләкин тормады.
Карале, Җәвит, нигә син мине мондый авыр сораулар белән батырасың соң ле? Специально что ли? Бу бик җиңел сорау, Баширәкәй. Бу сорауга хәтта залдагы бөтен тамашачылар да җавапны беләдер дип уйлыйм мин. Шуңа күрә әйдә мин сиңа зал ярдәме алырга тәкъдим итәм. Юк шул менә.
Лучше мин дустыма шалтыратам. Үзең беләсең, Баширә, синең хакың. Кемгә шалтыратабыз? Нәфкатькә. Молодец, менә бит башың эшли икән. Инде җәмәгать турыдан туры шалтыратабыз Нәфкат Нигъмәтуллинга.
Алло. Нәфкәт, сәлам.
Әйе.
Ней, кто хочет стать миллионером? Элвин Грей.
Миллионер буласы килмәсә, билетларын алай кыйбат куймас иде. Бәширәкәй, син монда иркенләп сөйләшеп утырма. 30 секунд вакытың бар. Вакыт күптәннән китте. Соравыңны бир давай тиз генә. Кара әле, Мәфкать, монда Җәвитнең телефонында акча юк икән, утыз секунд кына сөйләшергә кушты. Синең бар бит әле теге, ничек әйтим соң инде, короче, кыскасы, синең чапмадымы, калмадымы, булмадымы, тормадымы? Алло! Аңламадым, нәрсә турында сөйлисең син? Ничек инде аңламадың?
Алло! Алло! Мәфкать! Мәф...

Аңламыйча калдым. Толи булмады диде, Толи тырмады диде.
Уф, Бәширәкәй, тагын миңа сине тартырга мынысың инде, ә? Нишлик икән? Мондый ярдәм юк, конечно, Бәширәкәй. Ну, әйтеп бирерсең дип уйлыйм. Менә күз алдыңа китер, Бәширә.

Маладис! Маладис Бәширә! Инде хөрмәт дуслар, янә рекламага бүленәбез һәм тапшыруыбызның өченче спонсоры үзебезнең Татарстанда Зәй районында җитештерелгән бал. Иң яхшы бал Зәй балы. Кунак килсә дә Зәй балы, чирләсәң дә Зәй балы!
Ничек кидең, Җәвит? Уф, Бәширә, зәй бала! Бәширә, әйдә соңгы сорауга дөрес җавап кайтарасың да, җиңәсең дә кайтып китәсең, Алла бирса. Бик җиңел сорау, Бәширәкәй. Мурзилка журнан балалар өчен, Мурзилка журналыннан балалар өчен табышмак. Моңа җавапны тиз әйтерсең дип уйлыйм. Тирә-ягын чәч баса, уртасында колбаса.
Җәвит, кара әле, мин әйтәм, Неужели шул? Ятсыз, ятсыз кит моннан! Зал ярдәмен алам мин!
Бәширә, зал ярдәмен ала күрмә. Карап торам, анда да синең кебек халык утыра. Алар сиңа дөрес җавап әйтмәячәк. Бәширә, Бәширә!
Күз алдыма килеп басты! Ужас! Бәширә, күз алдыңа килеп басырга мин сиңа вариантларны да тәкъдим итмәдем бит әле! Карыйбыз вариантларны. А. Кактус. Б. Какус. В. Кукуруз. Г. Тямаев Фирдус.
Кем Фирдус? Не может быть! Вообще бит фикерләп карыйк инде алай булгач. Әйдә, ни уйлаганыңны әйтергә кирәк. Әйдә тиз генә. Кактус колбасага охшаган инде ул. Тәк!
Чәч баскан инде аны. Бәширә, син кая кактусның чәч басканын күргәнең бар? Белмим, синеке ничектер, минем кактусның чәче бар. Вәт шул. Кактус белән кукурузда туры килә. Тәк!
Ну, Фирдүснең Бөтен җирләрен чәч баскан, конечно! Ну колбасага охшамаган. Максимум сосиска.
Бәширә, күз алдыңа китер, нәрсә булырга мөмкин? Китердем инде, Җәвит, китердем! Менә хәзер берай күз алдымнан китмиячәк! Менә колбаса! Ике кырыен чәч баскан. Кырда үсә.
Ә, кукуруз!
Алкышлар җәмәгать!
Менә бит күз алдына китерсәң әйтәсең икән, шулай итеп инде бүгенге бәйгебезне җиңеп чыкты яраткан җырчыбыз Бәширә Насыйрова! Төркемебезнең